Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. Сезнең белән студиядә Лилия Кыямова. Бүгенге чыгарылышта. Бөтенроссия татар авыллар эшмәкәрләре җыены бездә, Теләчедә үтте. Делегатлар белән очрашу, хәбәрчеләр әзерләгән материалда. 12 команда 180 көрәшчене җыйды. Җырчы Салават Фәтхетдинов призына көрәш ярышлары. Теләче газетасына ташламалы бәядән язылып калырга ашыгыгыз. Узган атнада районыбыз зур кунаклар кабул итте. Бөтен Россия татар авыллар эшмәкәрләре җыены делегатлары Теләчедә булды. Барс хакында да тулырак безнең хәбәрчебез Эльмира Әхмәҗанова сөйләр. Узган атнаны бишенче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыены делегатлары Теләчегә сәфәр кылды. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәислеге җитәкчелегендә килгән татар эшмәкәрләрен Батыр спорт комплексында кунак иттеләр. Соңрак җыенда катнашучылар Олы Мишә авылында урнашкан Гиниятуллиннар крестьян-фермер хуҗалыгында булды. Безнең авылларның алга таба үсеше бары тырыш халыкка бәйле, диде Пенза кунагы. Безне авылларны була яни үстерергә яни тырыш халыкның генә. Яни үз авылыбызда яни товар кара булса, халык эштә булса, малын тапсалар шунда, яни авыллар да булыр, халык та булыр, балалар да булыр. Аны югәтергә ярамый. Шуңа кирәк, кирәк авыллар бу йөрегә, шундый опытны инде табырга монда теге. Поэтому шуңа була килдек тә. Безнең авылда да хәзер халык күбесе әйтә, безгә нигә сыерлар ди, безгә нигә алашалар ди, ягъни магазинда, лавкада вес бар ди, ягъни. Ул дөрес түгел. Авыр эш булса да, аны бәрәкәте бар, аны хәере бар, иншалла. Ини тора-бара, тора-бара, ягъни авыллар

И менә технопаргыгыз, мин менә честно әйткәндә, мин мондый парклар күргәнем юк иде. Бик ошады менә. Без кайчандыр газлар үткәргәндә авылларга, без Татарстаннан ташыдык менә трубалар, пластиковылар, пластмассовыларны. Менә кая икән эшлиләр, и ничек эшләгәнне күрдек без. И безнең өлкәдә, менә шундый зур өлкәдә шул трубалар чыгарылмый. Менә мин баргач, кирәк менә үзебезнең эшмәкәрләр белән җыелышып, губернаторга чыгарга и үзебездә дә оештырырга кирәк менә шундый эшләр. Быелгы җыенга Россия Федерациясенең 36 төбәгенең, шул исәптән Татарстанның кече бизнес һәм фермерлык хуҗалыкларыннан 600 дән артык вәкил килде. Эшкуарлар күпләп катнашкан төбәкләр рәтендә Марий Эл, Мордовия, Киров, Пермь крае да бар. Моннан тыш җыенга Кемерово, Иркутск кебек ерак өлкәләрдән килгән делегатлар Теләче районына соклануларын яшермәде.

За шундый кунак итүгә просто нет эмоций. Зур, зур рәхмәт. Шул хәтле кунак итүегезгә. Менә бу безнең татар халык йолалары шадымы сезгә? Бик коты, бик коты шады.
Зур сезгә рәхмәт. Ходай Тәгалә насыйп итсен. Миңа безгә дә сезне шулай Чакырып кунак итергә Сибирьга безнең Новосибирь областена. Вот я мин шул шуны теләр идем. Сезне дә кунак итергә. Мине вот безне шул хатны кунак итүгә, зурлауга бик каты зур рәхмәт сезгә. Россиянең атказанган фермеры Сәгыйть Гыйниятуллинны районда гына түгел, республикада да яхшы беләләр. Елдан-ел үскән фермер хуҗалыгында бүген йөзләп чиста токымлы гарәп һәм инглиз чабыш атлары бар. Фермерның ат заводы районда гына түгел, республика күләмендә дә зурысы. Районыбызга килгән кунаклар биредә дә булды. Теләче төбәге ул татар мохитен, татарның каймагын саклап торучы бер район дип исәплим мин. Һәм менә монда килгәч инде, ул бит үзе кечкенә район. Ләкин кечкенә район булуга карамастан, ул үз мохитен саклап торучы район. Беренчедән, Теләче спортчылар белән бик дан казанган район бит инде. Үзем дә мин Актанышта хакимият башлыгы урынбасары булып эшләгәндә, без бит спорт буенча да ярышабыз. Көрәшчеләр буенча килгәндә, аларныкы ничек, безнеке ничек, тегесе ничек дип, бер 3-4 район без бик ярыша торган районнар бар иде. Шуның берсе Теләче иде. Бу көнне делегатлар районыбыз белән якыннан танышты. Туган авылым комплексында урнашкан музей да аларда бары уңай тәэсирләр генә калдырды. Авыл мичендә пешкән коймактан да авыз иттеләр. Бабин кайчаннан бик күтәрә. Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены делегатлары төзелеш материаллары ясаучы Стальные профили җәмгыятендә булган яңалыкларны да күрделәр. Җыенда катнашучылар өчен Теләчедә мәдәни программа да әзерләнде. Район мәдәният йорты каршында карга боткасы пеште, балалар түбәтәй уены уйнады. Ә мәдәният йорты эченә аяк атлауга кунаклар чын татар мохитенә килеп эләкте. Гармунчылар татар көйләрен уйнады. Кече Кибәхуҗа авылы җирлеге дә татар халык йолаларын онытмый.
Аллага шөкер, безнең кече Кибә хуҗа авыл җирлеге буенча э, борынгы бабаларыбызның, әби, әниләребезнең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклау буенча шактый эш башкарыла. Менә без сезнең каршыгызда ахирәтләр мәҗлесе дип аталган ветераннар түгәрәгенең әгъзалары. Безнең төркем Казаклар авылы китапханәсе каршында китапханәче Альбина Рәхмәтуллина җитәкчелегендә оешты. Без мондый тантаналарга район күләмендә кунакларыбыз бик күп килеп тора бит инде, еш катнашабыз. Э, аннан соң әле күптән түгел генә авыл җирлекләре буенча узган районыбызның 25 еллыгына багышланган фестивальдә дә катнашып, концертта чыгыш ясадык. Ә менә Айдар авылы җирлеге исә Кунакларга яңа пешкән икмәк белән каймактан авыз итәргә чакырды. Үзегезгә рәхмәт. Җыенда катнашканнар районыбызның авыл эшмәкәрләренең хуҗалыклары һәм татар авылының үсеше белән танышты. Аларга бу сәфәр җирле эшмәкәрләрнең эш тәҗрибәсе белән танышырга, эшлекле элемтәләр булдырырга ярдәм итте. Теләчегә кылган сәфәреннән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе дә канәгать калды.
Биредә һәр авылда, һәр җирдә, кечкенәме ул, зурмы, аңа карамыйча, үзен бу җирнең хуҗасы итеп сизгән, тойган, Бу җирдә җирне матурларга килгәнен аңлап, шуны матурлап яшәячәк э, э, кешеләр әле күбәячәк. Шуңа күрә дә мин теләчеләргә уңышлар телим. Алар э, бүген республикабызда эшмәкәрлек авыл эшмәкәрлеге хәрәкәтен әйдәп баручыларның берсе дип саныйм мин. Уңышлар киләчәктә тагын да шулай бөтен илебездән килгән, Россия төбәкләреннән килгән эшмәкәрләргә Шулай матур итеп үзләренең эшләрен күрсәтеп яшәргә язсын һәм әлбәттә инде үзләрен тагын да матур гадәтләре белән, матур сыйфатлары белән халкыбызны куандырып яшәргә язсын иде. Чара районыбыз үзешчәннәре куйган концерт белән төгәлләнде. Татар халык җырлары, биюләре эшмәкәрләргә аеруча ошады. Хәр чыгышны алар көчле алкышларга күмделәр. Ильмира Әхмәтҗанова, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе.
Узган ялларда Теләчедә танылган җырчы Салават Фатхетдинов көрәш ярышлары үткәрде. Танылган җырчы призына үткәрелгән әлеге ярышта сигез районнан унике команда, 180 көрәшче катнашты. Келәмдә Теләче, Саба, Кукмара, Питрәч, Балык Бистәсе, Балтач, Әтнә, Биектау районнарыннан килгән көрәшчеләр бии алыша. Унике команда, 180 көрәшче, Татарстан Республикасы халык артисты, Башкортстан һәм Россиянең атказанган артисты Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай премияләре лауреаты, автоспорт буенча халыкара класслы спорт остасы Фәтхетдинов Салават Зәки улы призына районара турнирда җиңү өчен көрәшә. Көрәш башланганчы килгән кунаклар сүз алды, танылган көрәшче Наил Хәмидуллин истәлегенә әләм күтәрелде. Ни өчен әлегедәй көрәш ярышы нәкъ менә бездә, Теләчедә үтә соң? Көрәшне оештыручы Салават Фәтхетдиновка шундый сорау белән мөрәҗәгать иттек. Иң мөхиме, теләк кирәк, ди җырчы. Автоузышлар оештыручы киләчәктә бу көрәш ярышларын тагы да үстермәкче.
Мин балалар өчен булса, мин бөтен нәрсәгә дә риза. Теләчене сайлап алдык, чөнки Хәлхәмичне хөрмәт итәм, Айрат тәкъдим ясады. Беренчедән бик спорт сөюче, спорт сөюче район, шәп көрәшләр чыкты монда. Шуңа күрә бу район үзгәртмәбез, наверное, шулай торып калыр. Быел безнең беренчесе бу как репетиция сымак инде бу. Менә бер район арасында үтә, киләсе елга инде Татарстан күләмендә, өченче елга Алла теләсә, Россия күләмендә үткәрербез дип торабыз инде. Э, менә монысы инде безнең репетиция сымак булып чыга. Миңа калса э, бик матур. Э, балалар белән эшләр кирәк. Чөнки без бит инде хәзер спортта өйләндек, чит илдән сатып алырга. Шуңа күрә кара татарларны. Кара татарлар. Шуңа күрә Менә бөтен киләчәк шуларда.
Бүләккә дип әзерләнгән кубоклар да үзенчәлекле, аларның һәрберсенә безнең теләче көрәшчеләрнең исемнәре язылган. Район башлыгы Илдус Зарипов һәм җырчының үз исеме язылганнары да ул көнне үз ияләрен тапты.
Үзебез Сабаның спорт комплексында шөгыльләнәбез инде. Төрле ярышларга барган бар. Менә күптән түгел генә Шуцуга барып кайттык. Анда инде урыннар алып кайттык һәм Мамадышка бардык. Анда урыннар бар.
Монда 11 кеше килдек. Мәктәп спорт залына тренировать итәбез. Эш сәгать тренировать итәбез. Көне буе.
Нинди ярышларда катнашканыгыз бар?
Күбине әйтеп бетереп булмый. Ә бүген биргән нинди өметләр белән килдегез? Җиңәргә. Җиңәргә?
Призлы урын алган көрәшчеләргә һәм командаларга Салават Фәтхетдинов кубок, диплом, медаль һәм акчалата бүләк тапшырды. Баландыш авылыннан иң яхшы техник алым өчен Ибраһим Хәйретдинов кубок һәм акчалата бүләккә ия булды. Ә иң яшь көрәшче Илмир Закиевка акчалата бүләк тапшырылды. Лилия Кыямова, Раил Рашитов, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Район газетасы Теләчегә иске бәядән язылып калырга ашыгыгыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз! Район тормышы, яңалыклар, төрле чаралардан репортажлар Район газетасында. Газетага 31 мартка кадәр агымдагы елның икенче яртысына бүгенге бәядән языла аласыз, ә 1 апрельдән газетага язылу бәясе артырга мөмкин. Шуңа да хәзерге бәядән газетага язылып калу җаен кулдан ычкындырмагыз.
Район газетасы Район көзгесе. Аның битләрендә район тормышы яктыртыла. Теләченең хезмәт сөючән халкы, районда узган вакыйгалар, гыйбрәтле язмышлар, халык авазы рубрикасы белән танышып барасыгыз килсә, Теләче газетасына язылыгыз.

Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны сезнең тәбрикләү хатларыннан төзелгән музыкаль бүләк сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Беренче тәбрикләү хаты Теләче авыл якларына юлланыр. Зәңгәр экраннар янына якынрак юбиляр Һадиева Нурзия Хөсәен кызын дәшеп калабыз. Теләче авылында яшәүче әниебез, кадерле тормыш иптәшем, туганыбыз Һадиева Нурзия Хөсәен кызының егерме икенче март көнне 60 яшьлек юбилее ди башланып китә әлеге тәбрикләү хаты.

Без балаларыңның, оныкларыңның игелегенә куанып, ныклы саулык белән, әти белән тигезлектә гомер кичерегез. Рәхмәт сиңа, әни, барысы өчен дә. Гомер үтә, олыгаям димә, үзгәрмибез, акыл җыябыз, гөрләп торган зур гаилә булды, яшьлектәге корган оягыз. Игелекле уллар тәрбияләп, зур тормышка аяк бастырдың, авырлыклар килсә, зарланмадың, сайламадың юлның такырын. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит Безне уйлап типкән йөрәгең. Кайгы-хәсрәт күрми генә Яшә, әни, килер көннәрне, Ходай бирсен ныклы саулык белән Игелекле озын гомерне. Иң изге теләкләр белән балаларың Ирек, Фидалия, Илнур, Альбина, оныкларың Илүзә, Адель, Илзат, Ильвина, теләкләргә әтиебез Тимершаих, әниең Маһисәрвәр һәм барлык туганнарың да кушыла. Хөрмәтле туган көн иясе! Нурзия ханым, хатта язылган ихлас, матур теләкләргә без дә кушылабыз, 60 яшьлек юбилеегыз котлы мөбарәк булсын. Гел шулай дөньяга гашыйк булып, якыннарыгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз янәшәсендә яшәргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә.

Бер генә, берәү генә.
Ә хәзер уклачак тәбрикләү хаты Казаклар авыл якларына юлланыр. Зәңгәр экраннар янына якынрак юбиляр Гобәйдуллина Язилә апаны дәшеп калабыз. Безнең өчен яшәү өлгесе, тормыш маягы булган иң газиз кешебез, сөекле әниебез, Казаклар авылында яшәүче Гобәйдуллина Язилә Гатаулла кызының егерме дүртенче март көнне 60 яшьлек юбилее. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, җан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши белүче газиз кешебез. Син безне дә үзең кебек итагатьле, сабыр һәм түзем булырга, туганнарның, тормышның кадерен белергә өйрәтеп үстердең. Бүгенге көндә дә безгә төпле киңәшче, җаныбызны җылытучы учак, иң кадерле, илаһи зат. Кадерлебез, бәйрәмең котлы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Безнең күңел җылыбызны тоеп, игелегебезгә куанып, озак яшә. Көннәрең тынычлыкта һәм мулыкта узсын. Дистәләрне кушып дистәләргә Сүтәсең син гомер йомгагын. Һәркем өчен маяк булыр иде Әни, синең үткән елларың. Тормыш кичкән чакта сабыр булдың, Сыгылмадың җилдә, давылда, Түземлеген күреп сокланмыйча. Калган кеше бармы авылда? Үзең уңган, үзең кешелекле, Шуңа күрә арта хөрмәтең. Сиңа карап төшендек без, әни, Яшәү серен, гомер кыйммәтен. Иң изге теләкләр белән балаларың, кияү-киленең, оныкларың, кода, кодагыйларың. Хөрмәтле туган көн иясе Язилә ханым, әлеге ихлас теләкләргә без Этләче телевидениесе хезмәткәрләре дә кушылабыз, гомер бәйрәмегез 60 яшьлек юбилеегыз котлы мөбәрәк булсын!

Син бар әле безгә таяныч.
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Ләчи телевидениесының әлеге эфир чыгарылышы да ахырына якынлашты. Мин сезгә матур кичләр теләп калам. Киләсе очрашулара кадәр исән-сау торыйк.